Артемьева Людмила тесе чӗнеҫҫӗ. Эпӗ Красноармейски районне кӗрекен пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан Упи вӑтам шкулӗн тӑххӑрмӗш класӗнче вӗренетӗп. Петӗр Хусанкай, Уняхви. Уняхви старик тесессӗн пуҫӑма килет йӑваш, хӑнчӑр куҫлӑ, пӗчӗкҫеҫҫӗ, кӑптӑрмӑш кӑна чӑваш. Хырӑҫма ӑҫта кайманшӑн туркисем туса йӑлан. Выльӑх-чӗрлӗх е хуралтӑ тустаратчӗҫ кив ялтан. Унехви старик юлмастчӗ нихӑҫан та Тургилен. Уй чухне, ӗҫке те ахӑр пулнӑ чухлӗ ҫӳремен. Чиркӳре пулсан пӗр-иккӗ. Пулнӑ пулӗ ӗмӗртен. Ҫуралсан та авлансассӑн урӑх вӑл кӗмен тӗрте. Ну, турки тесен, таҫта та кайса кӗрӗччӗ ҫав ҫын. Эсир ыйтӑр халь, куштанлӑх е сутуҫ усламӗҫ-им? Ҫук, пӑр шӑрпӑк та унта вӑл, туянман. Хурал пӳртне шӑп кӑна кӗрсе тӑратчӗ тӗтӗм алӑк сыппине. Кӑн-кӑвак пӳртре пӗр сасӑ ҫыхӑнса калать вара. Алла, утмӑл, утмӑл пиллӗк, Кам хушас тет ытларах? Ҫитмӗл, чарӑнчӗ. Хушмаҫҫӗ. Пӗри ҫав самант хушши куҫ хӗссе ӳсӗркелет кӑшт. Унерхри ӳстермӗш-и? Сакӑр вуннӑ, тетчӗ хыттӑн Унерхвиҫӗн хушшинчен. Пурте лах пулса яратчӗҫ. Кулманни? Старик пӗччен. Хӑйпе хӑй йӑлӑхса ҫитнӗ мыскараҫӑ этемле, йӑтнӑ аллине салхулӑн вӑл усатчӗ ҫӗрелле. Юлашки хут астӑватӑп, ак ҫапла Унехвие, Унехвин пӳрчӗ ватӑ, хуҫипе пӗр ҫулхиех. Пур харамбырсен тымарӗ, тепринех кӑкланнӑ ҫул, ялӑн влаҫӗ суткаларӗ, тӗрлӗрен хуралтӑ, ҫурт. Унехри асту, Андрюта туйӗпе кӑштӑртатса, вӑл куллен пыратчӗ, кукӑр чӗлӗмне паклаттарса. Тӑчӗ те старик мӑнаҫлӑн, евитлерӗ пӗркунне. Туянтарӑрлӑр-и манӑн уткӑ-тӗслӗхӗр пӳртне? Хамшӑн халь ӗнтӗ таранччӗ, анчах ман пит айӑкран таврӑнать пулас хаккаччӗ, ҫитрӗ ҫырӑвӗ паян. Эп ҫухатнӑччӗ, мӗн тарӑн. Ывӑл тухнӑ паттӑра. Хаҫатра сӑнне ҫаптарнӑ. Курнӑ пулӗ хӑвӑра? Хӑй те ҫырнӑ. Атте, тенӗ. Илтӗм орден та медаль. Колхозсен йышне ӗҫчен тӑрӑшмашкӑн суннӑ-ха. Кӗркунне, шӗпе кӳрсессӗн, авлантарӑп тетӗп те, намӑс-ҫке-ха кин кӗртмешкӗн хамӑн ҫӗршӗнне пӳрте. Эпир мар халь йӑпӑх-япӑх. Акӑ, янӑ-ха я пур. Ну, туйне ташлаттармалӑх хамӑн та ӗҫ кунӗ пур. Унехри старик кӑларчӗ хӗвӗнчен хӑй енчӗкне, пур кун-ҫулшӑн шаплаттарчӗ тарӑхса сӗтел ҫине. Кулакан никам пулмарӗ. Ӗлӗк Чушиппе кӑна йӑпанма этем пултарнӑ, халь туянчӗ чӑн-чӑнах. Кам пӗлет, тен, ӗмӗр-ӗмӗр ӗмӗтленнӗ вӑл ҫакна, вырӑнне лартать Атьсемӗр пур ҫынна та самана. Видео ӳкерекенӗ Петрова Светлана Валерьяновна, чӑваш чӗлхипе литература литературине вӗрентекенӗ Вера Вениаминовна Васильева.